מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת תענית דף יט ז עמוד ב'. לאמיר לייענען דף יט ז עמוד א' די לעצטע פיר שורות. די גמרא פרעגט אזא סארט שאלה, אי הכא אפילו הוא עדנה נמי. דאס הייסט, אונז האבן געהערט פון א פסוק אין יחזקאל אז יעדער כהן דארף זיך שערן, אונדערט דרייסיג טעג דארף ער זיך לאזן שערן. און פון דעם פרעגט די גמרא אויב לערן איך עס אויס פון א פסוק, אויב אזוי הוא אידנא נמי זאל זיין די זעלבע הלכה, דאס הייסט אזוי ווי מיר ווייסן די כהן היינטיגע צייטן קען נישט חתונה האבן מיט א גרושה, ער קען זיך נישט גיין מטמא זיין, דאס הייסט די פסוקים האבן זיך גארנישט געטוישט, איז אויב לערן איך דאס פון א פסוק אויכעט אז ער טאר נישט האבן די האר לענגער ווי דרײַסיק טעג, אויב אזוי הוא אידנא זאל עס אויך זיין אזוי. און אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, די מיט די שתי' יין, די שניידן די האר גלייך איך צו די שתי' יין. און איך זאג דיר אזוי, מה שתיה יין בזמן ביה י דאסר שלא בזמן ביה שרי, אזוי ווי ביי שתיה יין די איסור דיך נאר ווען ער קומט אין בית המקדש ארבעטן, דעמאלס קען ער נישט האבן געטרינקן וויין, אבער יעצט וואס איך האב נישט די צייט און איך האב נישט קיין בית המקדש אוודאי מעג ער טרינקן. אף הכי נמי אזוי דא אויכעט יעצט ביים לאזן וואקסן די האר, בין מדמה דאס צו דעם און איך זאג דיר זאלסטו וויסן, די גאנצע איסור, די גאנצע חיוב פאר זיך צו שערן דאס איז נאר בזמן שבית המקדש קיים, מען קען דא גיין מאכן עבודה. אבער יעצט וואס עס גייט נישט מאכן א עבודה, דעמאלס מוז עס נישט מאכן. נו אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט. הוא תני, אונז האבן דאך געלערנט, רבי אומר, אוי מאני כהנים מתירים לשתות יין לעולם. רבי האט דאך געזאגט נעם עס נאר אוואו האט איך אויך געהאלטן אז די כהן טאר קיינמאל נישט טרינקען קיין וויין. ווען מען הייראט בונה בית המקדש, ער האט מוזן מאכן די עבודה, איז קען ער נישט גיין טרינקען. אבער רבי האט געהאלטן ניין. מאי עשה שתקנותו קלקלתו. כ'זעה דאך למעשה בית המקדש נישט געווארן אויפגעבויט, דאס הייסט יארן און יארן גייען אדורך, מען ווארט אויף בית המקדש, עס איז נישט געבויט געווארן, איז פאר דעם זאגט דער רבי איך בין מוותר און איך זאג פאר די קיימא זאלסטו וויסן ענק מעגן יא טרינקן, מעגסט טרינקן בזמן הזה. אבער ואמר אביי, אביי האט אביי האט דאך צוגעלייגט און ער זאגט, כמאן שעשו עדן די כהנים חמרא די כהנים וואס טרינקן היינט וויין ווי וועמען טוען זיי דאס? כרבי. דאס הייסט דער רבי האלט אזוי אבער מכלל דרבנן אסרי, דאס הייסט אבער רבנן זענען זיך חולק, און זיי האבן געהאלטן, אפילו היינטיגע צייטן איז דא נאך אלץ דעם זעלבן איסור אז זיי קענען נישט טרינקען קיין וויין. און אויב אזוי פרעגט די גמרא, ווי איז די קענסט איר מיר זאגן אז שניידן האר דאס מעג איך יא, פארוואס ווייסטו נאר ביז מיין ביאה? איין מינוט, מיט די רבי וואלט עס אפשר געשטימט, אבער מיט רבנים וואס זיי זענען זיך חולק מיט רבי, זעה איך דאך קלאר וואס זיי האבן געהאלטן, ניין, אז מען קען נישט, אזוי ווי עס איז דא א איסור צו טרינקען וויין, דארף אויך זיין א איסור פאר זיי דאס לאזן וואקסן זייער האר לענגער ווי דרייסיג טעג. און פאר דעם פרעגט די גמרא, לכאורה אז איך לערן עס אויס פון דעם פסוק, וואלט דער איסור געדארפט נאך זיין היינטיגע צייטן, און פאר דעם יעדער כהן דארף זיך שערן הונדערט דרײַסיק טעג. און אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין. אז מאי טעמא? לאמיר דא אריין קלערן א מינוט, פארוואס ווילסטו בכלל זאגן אז היינטיגע צייטן זאל אויך זיין א איסור? ווייל מהרי י בנה בית המקדש איז בענין כהן הראוי לעבודה, פארוואס מען דארף דאך האבן די בית המקדש עס זיין עני דעי עט איז ווען געבויט, איך דארף האבן כהנים, איז פארדעם זאג איך דיר איין מינוט געב אכטונג וואס דו טוסט, און וועל עקר עס וועט נישט זיין, און וועגן דעם פארשטיי איך זייער גוט ווען עס קומט צו טרינקן וויין, זאגסטו פאר יעדן כהן, איין מינוט ס'קען זיין בית המקדש עט ווערן געבויט, מען דארף דיך האבן אלץ כהן, דו זאלסט האבן געטרינקן עס נישט קענען מאכן עבודה, איז פארדעם זאגסטו א גאנץ לעבן טרינק נישט, אבער הכא דא ביים שערן, אפשר די מספר ווייל זיך גיין שערן איז א קורצע זאך. סאו ניחא נאמר לאמיר זאגן האסט האבן צו לאנגע האר, און לאמיר זאגן די בית מקדש האט ווערן געבויט היינט, פיין וואס איז די גרויסע פראבלעם, עסט דיך גיין שנעל שערן און שפעטער עסט גיין בית המקדש. און פאר דעם טענה'ט די גמרא צו גיין פארגלייכן די צוויי זאכן קען מען נישט צוגלייכן וויין דארף דאך זאגן זאלסט ווערן אויך שיכור. אט דאס וויאזוי געב איך זיך אן עצה מיט דעם. שערן קענסט דאך גלייך גיין שערן שפעטער גיין און פארדעם דארף איך נישט מורא האבן, איז פארדעם די כהן אין היינטיגע צייטן דארף זיך נישט שערן יעדע דרייסיג טעג. נאר פרעגט די גמרא אי הכי שתיה יין נמי אפשר דגוני פרטה ואייל. ס'איז דא אן עצה פאר דעם אויכעט, פאר דעם כהן וואס איז יא געווען שיכור, וואס ער קען טון איז, ער קען גיין פאר א שטיקל שפאציר, קען זיך גיין לייגן שלאפן, און מיט דעם אליינס דאס וועט אים העלפן מיט זיין שכרות. און פאר דעם פרעגט די גמרא, אזוי ווי דו ווילסט מיר זאגן, ווען ס'קומט צו איינער וואס האט לאנגע האר, ווילסטו מיר זאגן אז ס'איז דא א שנעלע וועג ווי ער קען זיך אויסדרייען דערפון, אי הכי שתי יין ימי, אפשר די גאון און פאטער קען גיין אביסל שלאפן ווייל שפעטער קען ער אויפגיין. די זעלבע עצה האסטו פאר איינער וואס איז שיכור. און נאך מער, איך העל דיך אויפווייזן אז ס'ארבעט, כדאמרי באבא, דאמר ארמי באבא. דרך מיל, איינער וואס גייט די דרך פון א מיל, א קנאפע קילאמעטער, ושינה כל שינה גייט שלאפן אביסל, הייסט אדער דאס אדער דאס, מפיק כנס היין, דאס נעמט אוועק דעם שקר, עס נעמט אוועק דעם וויין, און אויב אזוי איז דאך דא אן עצה פאר דעם אויכעט, אויב אזוי לכולי עלמא וואלט איך געמעגט היינטיגע צייטן גיין טרינקן. איז איין מינוט וואס טוט זיך? די פאקט וואס איך קען זיך מסדר זיין א מינוט דאס איז נישט קיין תירוץ? און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, לאו מאיתמר להו אמר רבי נחמן, אמר רבא בר אבי, לא שני, ווען האט מען געזאגט אז גייען אויפן וועג העלפט? ווען האט מען געזאגט גיין שלאפן העלפט? דאס איז ערליך כששסו כשיר רביעית, איך טרינקן אביסל שיר רביעית דעמאלס טוט העלפן גיין אונטערוועגנס, דעמאלס טוט העלפן זיך אראפלייגן שלאפן. אבער שסה יותר מרביעית, אבער אויב האט ער געטרינקען מער ווי א רביעית, כל שכן שדרך מתחי דסה ושינה משכרתו. איז פארקערט, גיין אונטערוועגנס וועט דיך נאך מער שיכור מאכן, גיין שלאפן וועט דיר גארנישט העלפן, און פאר דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן, ווייטער, גיין פרעגן דאס אויף גיין טרינקען קען איך, קענסט נישט אפפרעגן דאס, ווייל ביי טרינקען איז נישט דא די קוויק סעלושענס, נישט דא קיין שנעלע וועג זיך אויסצודרייען דערפון. און פאר דעם זאג איך דיר זאלסט וויסן אפילו בזמן הזה אל תעבונן, מען קען נישט גיין טרינקען, ווייל מהר י בונה, איך דארף האבן כהנים, און דיר זיין שיקער זאלסט נישט קענען מאכן די עבודה, איז גיי מען נישט טרינקען. מה שאין כן ווען עס קומט זיך צו שערן, באשערן דא עלייכט אן עצה, גיי זיך שערן און עס דארף גיין, ווי לאנג דארט עס זיך נעמען שערן, איז פאר דעם באשערן איז יא דא אן עצה, מה שאין כן פאר שיקערס איז נישט דא קיין עצה. רב אשי אומר רב אשי קומט מיט נאך א תירוץ. און ער זאגט איך פארשטיי זייער פיין אז מהרי י בנין בית המקדש, דאס קען איך דיר הערן, אבער זאלסטו וויסן, זאגט ער אזוי, זאגט רב אשי, שתי' יין, דמאכלי עבודה, גזרי בי רבנן, פרי ראש דלא מאכלי עבודה, לא גזרי בה רבנן. זאגט ער א זייער פשוט'ן תירוץ. רב אשי זאגט, איך האב נישט מורא צו עס יא זיין גענוג כהנים, עס נישט זיין גענוג כהנים, דאס איז נישט מיין פראבלעם בכלל. רב אשי זאגט. טראכט אריין, ווען די בויען בית המקדש, בית המקדש קומט אן, איז יעדער קונה ער קומען צו לויפן, אה, קוק, לאמיר גיין מאכן א עבודה, מיט אזא שמחה עטער גיין, איז פאר דעם זאג איך דיר איין מינוט, רביד זאלסטו וויסן, אויב אין דיין מצב, עסטו כלה מאכן עבודה, עסטו פסל'ן מאכן עבודה, ווי למשל אז דו ביסט שיכור, אז דו עסט יא מאכן עבודה, עסטו פשוט פסל'ן די גאנצע עבודה, אויף אזא זאך האבן רבנן גוזר געווען, און פאר דעם אפילו בזמן הזה, זאלסטו וויסן דא איסור פאר דיך צו טרינקען, וועלכע מויד איז דיך אזוי פרייען עס צו לויפן ווייל ס'מעג נישט מאכן די עבודה און עס פסל'ן א עבודה, איז פאר דעם איז דא אן איסור פאר דעם היינט אויכעט. מה שאין כן ווען עס קומט זיך צו שערן, אויב האסטו געמאכט א עבודה מיט לענגערע האר, דאס מאכט נישט פסול די עבודה, און וויבאלד דאס מאכט נישט פסול די עבודה, האבן רבו נישט אזוי שטארק גוזר געווען. און פאר דעם זאג איך דיר לעולם ס'האט נישט צו טון מיט וויפיל כהנים האב איך איך דארף דיך האבן, האט גארנישט צו טון מיט דעם, פשוט די כמודי העסטו ארויפלויפן פון עקסייטמענט. יעצט פאר דעם ווען ס'קומט צו טרינקן, דו האסט פארסנעל עבודה, זאגן רבונו ניין ניין ניין ניין, דו טו נישט אזעלכע סארט זאכן, פאר דעם טרינק א גאנץ לעבן נישט, מאך זיכער דו ביסט נישט שיכור זאלסט קענען אריין לויפן און מאכן די עבודה. זיך ביים שערן, דארט מוז איך נישט גוזר זיין, איי עס איז נישט עס איז נישט אקעי אזוי צו טון, ביסט גערעכט עס איז נישט אקעי, אבער פארסנעל עבודה פסל'סטו נישט. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, דאס איז די חילוק צווישן גיין שניידן די האר וואס איך קען יא מאכן היינטיגע צייטן, איך דארף נישט מאכן יעדע דרייסיג טעג, צו גיין טרינקן, דאס מוז איך יא אכטונג געבן. אויף דעם פרעגט די גמרא מאי סבי', לאמיר דא פרעגן א קשיא אויף רב אשי, פרעגט ער אזוי, מאי סבי', ואילי היין, ואילי שהיין במיסה, די ברייתא זאגט אונז, דאס זענען די וואס באקומען רמיסה בדאי שמים, ווער איז דאס, שתי' יין, איינער וואס האט געטרינקען וויין, ופרי הראש, און איינער וואס האט צו לאנגע האר. און אויף דעם לאמיר דאס צונעמען, בשלמא שתי' יין, פארשטיי איך זייער גוט, מאכסטו עבודה זאל, זאלסטו וויסן, ביסטו חייב מיסה בדאי שמים. אבער העדי כסיל בהיר שטייט קלאר אין פסוק, יין ושייכע אל תשת, זאגט מיר די פסוק זייער קלאר זאלסטו וויסן, דו טארסט נישט טרינקען, דו גייסט יא טרינקען זאלסטו וויסן ביסטו חייב מיתה בדאי שמים. אלא פרי עיראש מינו לן. ווי ווייס איך אבער פרי עיראש, דו האסט צו לאנגע האר, ווי ווייס איך אז דעמאלס אויכעט זאלסטו וויסן ביסטו חייב מיתה? אויף דעם זאגט עדי כסיל ווייל אין פסוק אין יחזקאל שטייט דאך, וראשם ר' יגאל היכי, עפר עליה ישאליכי. וכסוף בת רעי, אין די קומענדיגע פסוק שטייט ויין לא ישתי כל כהן בבואו מלחוץ הפנימית, דאס הייסט כ'לייג צוזאמען די שערן צוזאמען מיטן טרינקן, און פארדעם ואזכיר שפרי הראש לשתי' יין, שטעל איך צוזאמען די צוויי דינים און כ'זאג דאן אזוי, מע שטיע יין במיסה, אזוי ווי שטיע יין ווען איינער טרינקט און גייט אריין אין בית המקדש אזוי איז ער חייב מיסה, אויף פרי ערש במיסה, אזוי אויך די פרי ערש האט צו לאנגע האר זאל ער וויסן איז ער חייב מיסה. און אויב אזוי זאגט די גמרא מינא, יעצט וויבאלד דאס איז א היקש, דאס הייסט כ'האב דא צוויי זאכן שטייען צוזאמען די הייבסט מיך שוין אן צו מאכן א היקש, איז דאך נישט דא קיין היקש למחצה, אויב אזוי מינא גיי איך לערנען נאך א טעטוואטע און איך זאג דיר אזוי. משתי יין, די מאכלי עבודה, אויף פרי הראש, די מאכלי עבודה. אזוי ווי שתי יין מאכט א פסול די עבודה, אויף פרי הראש איז אויכעט מאכט פסול א עבודה. און פאר דעם פרעג איך דיר רב אשי, דו ביסט מיר אויפגעקומען צו מחלק זיין, איינס מאכט יא פסול, איינס מאכט נישט פסול. טרינקן מאכט פסול וועגן דעם האבן חכמים מקפיד געווען אפילו בזמן הזה. גיין זיך שערן מאכט נישט פסול, האט מען נישט מקפיד געווען בזמן הזה. אבער דא פון דעם היקש זעה איך דאך זייער קלאר עס נישט אמת. מען שטעלט די זאכן צוזאמען, און זאלסטו וויסן אפילו ווען עס קומט צו צום דין צו מאכט עס יא פסול די עבודה צו נישט פסול די עבודה, זעה איך קלאר אז עס פסל'ט די עבודה. און אויב אזוי, רב אשר וואלט די עס מיר געקומט דא ענטפערן, דיין גאנצע תירוץ איז נישט קיין גוטן תירוץ. און פאר דעם איז דא עטליכע וואס האבן די גרסא דקשיא, טאקע עס איז שווער וויבאלד איך האב נישט קיין היקש וואס איך קען מאכן למחצה, מוז איך עס נעמען אינגאנצן, אזוי ווי איך נעם עס לגבי חיוב מיתה, נעם איך עס אויך לגבי חילול פון עבודה, און פאר דעם זאלסטו וויסן, טאקע קשיא ס'איז א גוטע קשיא און רב אשי זאגער פרעגט. אדער קען מען גיין מיט די גרסה ווייטער ווי די גאון לערנט עס יא, און ער זאגט לא ניין ס'איז דא א תירוץ, אז וואס כי איסקיש למיתה היא דאיסקיש, אבל לאכילה עבודה לא איסקיש. דאס הייסט די היקש איז טאקע דער אויף מיר אויסצוטיילן צו צוויי. דאס הייסט, לגבי ווען ס'קומט צו זאגן, ביסטו יא א חייב מצוה צו נישט, אויף דעם שטעל איך זיי צוזאם. ווען ס'קומט צו דעם פאקט צו מאכט עס יא פסול לעבודה צו נישט, דעמאלס מאך איך נישט דעם היקש צוזאם, און אויב אזוי קען איך ווייטער גורס זיין דעם תירוץ פון רב אשי. אמר לה רבינא לרב אשי, זאגט א רבינא צו רב אשי, אונז האבן פריער געזען פון די ברייתא, אז איינער וואס לאזט צו לאנג זיינע הארן, איז ער זיכער חייב מצוה, ס'הייסט מצוה בידי שמים איז זיכער דא אויף דעם. שאלה נוגע מיין יא מחלל נישט מחלל, אבער חב מ עס איז זיכער דא אויף דעם. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט. פרעגט דער רבינ'ער צו רב אשי לאמיר דיר אביסל אריינקלערן לאמיר פארשטיין המי קמאי דאוסי יחזקאל מאן אמרו. אונז ווייסן דאך די הלכה איז אז איין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. דאס הייסט א נביא קען נישט קומען צולייגן נייע הלכות. ער קען נישט מאכן נייע דינים. און אויב אזוי, דו ברענגסט מיר א פסוק פון דארטן יחזקאל וואס דארטן מאכסטו דעם צאמשטעל, און פון דארט זע איך די קובען ס'איז צו לאנגע האר זיי חייב מיתה. אבער איין מינוט, פאר יחזקאל האט דער יעצט געזאגט מאן אמר, פון ווי קומט דעם דין? פון ווי ווייסט דאס? וואס? כ'האב נישט געוואוסט אזא זאך? הייסט ער איז געקומען מחדש זיין אזא הלכה? קען דאס דען זיין? אמר ליה, זאגט ער אים צוריק, אלא תמי איך פארשטיי נישט, וואס פארשטייסטו יא, כי לי הוא דאמר רב חיסדא, אונז ווייסן אז רב חיסדא האט געזאגט, דבר זה מן תורת משה לא ילמדני, א כהן וואס איז א ערל, א כהן וואס איז נישט געמל'עט, אין תורת משה זעה איך נישט אז זיין עבודה איז פסילה, אז קוקסט אריין אין תורה שטייט נישט צו ער קען יא מאכן די עבודה נישט מאכן די עבודה, צו זיין עבודה ווערט פסול צו נישט שטייט נישט, נאר וואס איז מיט דבר קבלה למדני, מ'לערנט זיך אויס פון דבר קבלה. ווייל אין פסוק שטייט, מ'לערנט שטייט דאך אזוי, כל בניך אוראי לב ואערל בשר לא יבאו אל מקדשי, אזוי שטייט אין פסוק, דאס מיינט זאגן, כל בניך אוראי לב, דאס הייסט יעדער וואס איז א מומר אדער סתם א רשע, דאס הייסט די כהן וואס איז מומר לעבודה זרה, אדער סתם א אפגעפארענער מענטש, אדער ואערל בשר, אדער האט נישט געהאט קיין מילה. פארוואס? ווייל לאמיר זאגן זיינע ברידער זענען אלע געשטארבן, ער קען זיך נישט גיין מיילן, דאס הייסט נישט ווייל עפעס איז פאלש מיט אים, שטייט אין פסוק דארטן אין נביא, לא יבוא אל מקדשי, ער אזיינס קען נישט אריין קומען אין בית המקדש און גיין מאכן די עבודה. פרעג איך דיך איין מינוט, ומי כמי דאס יחזקאל מאן אמרו, דער פסוק געפינט זיך אויך אין יחזקאל, און וואס פאר יחזקאל איז דאס געווען אקעי ער זאל יא מאכן די עבודה? ביסטו דאך אויך מסכים אז יחזקאל האט נישט מחדש געווען דא, אבער למעשה איך זע דיך קלאר איך לערן דעם דין פון יענעם פסוק. אויב אזוי דארפסט מיר אויך מסביר זיין וויאזוי פארשטייסטו עס דארטן. נאר די תירוץ איז, אלא גמרא גומי לה, ס'איז א הלכה למשה מסיני. מ'האט שוין אייביג געוואוסט פון די הלכה, און פאר דעם הלכה למשה מסיני האט מען דאס געוואוסט. מ'האט געוואוסט אז די כהן וואס איז א ערל קען נישט מאכן די עבודה, און מ'האט געוואוסט אז די עבודה וואס איינער מאכט מיט לאנג האר איז פסול און איז חייב מיתה. און אויף דעם וועסטו מיך פרעגן וואס דארף איך האבן דעם פסוק, ועשה יחזקאל ואסמך ק, ער קען מיך יחזקאל האט געמאכט דעם סמיכות מיטן פסוק, נישט ווייל ער האט מחדש געווען, ער האט שוין געוואוסט ס'איז דא א הלכה למשה מסיני, און דאס איז געווען באקאנט, האט ער מסמיך געווען דעם פסוק אויף די הלכה למשה מסיני. און פאר דעם הכי נמי די זעלבע זאך איז דא אויך את גמרא גמ' לה, אז וואס אז איינער וואס האט צו לאנגע האר אז ער איז חייב מיתה בידי שמים האט מען שוין געהאט הלכה למשה מסיני, ועשה יחזקאל ואסמך ק, און יחזקאל איז געקומען האט יעצט צוגעלייגט א פסוק צו דעם, האט עס באשטעטיגט אין א פסוק, אבער נישט אז ער איז געווען דער וואס האט מחדש געווען דעם דין. איך שטיין די משנה, כל הכסף במגילת תענית דלא ליה מספד, אז מען זאל נישט געבן קיין הספד די אלע דעיטס וואס ס'שטייט דארט אין מגילת תענית אז מען זאל נישט געבן קיין הספד, איז לפניו אסור, די טאג פארדעם איז אויך אסור הספד, לאחריו מותר אבער די טאג דערנאך איז מותר, אזוי איז געשטאנען די משנה. אויף דעם זאגט די גמרא תני רבנן. לאמיר דא דיר ברענגען א שטיקל פון די מגילת תענית. שטייט אזוי, אלין יומא דלא ליסתנוה בהן, דאס זענען די טעג מ'זאל נישט גיין פאסטן אין זיי, ומקצתן, און א חלק פון זיי דלא מספדא בהן, אז מ'זאל נישט גיין זאגן קיין הספד אויך נישט. און יעצט הייבט אן צו געבן די דעיטס אין די מגילת תענית. מרש י ח ד ניסן, פונעם ערשטן טאג אין ניסן ותמניה ב ביז צום אכטן ניסן, אי תוקם תמידה, איז געווארן אויפגעשטעלט דעם תמיד, און פאר דעם זאלסטו וויסן דאס א יום טוב דלא למספר דמאים זאל נישט זאגן קיין הספד און אוודאי נישט צו גייען פאסטן אויף דעם. דאס הייסט ס'איז געווען דארטן א מחלוקת צווישן די רבנן מיט די צדוקים צו האקאבן תמיד, איז דאס א קרבן וואס קומט טאקע פון ציבור, אבער א יחיד קען עס אויך עקספענסען, דאס הייסט א יחיד קען צאלן דעם גאנצן קרבן תמיד, אדער זאג איך דיר ניין זאלסטו וויסן דאס איז א קרבן תמיד, ס'קען נאר קומען פון ציבור געלט, דאס קען נאר קומען פון די מחצית השקל. פאר אכט טעג האבן זיך צורים געהארגעט, שפעטער איז דאס געווארן עסטעבלישט אז טאקע ס'איז א קרבן ציבור און רבנים האבן געוואנען, דאס הייסט זיי האבן עס געקענט קלאר אויפווייזן, און פארדעם האט מען געמאכט די אכט טעג א יום טוב, און פארדעם זאגט ער זאגט די מגילת תענית זאלסטו וויסן מ'זאל נישט גיין דעמאלטס פאסטן, און אוודאי נישט, דאס הייסט מען זאל נישט מאכן קיין תספות, און אוודאי נישט גייען פאסטן. יעצט מיט תמניא ביי, פונעם אכטן ניסן עד סוף מויאדע, ביז סוף פסח, איז תוסיף חג שביעית, שביעי, האט מען אוועק געשטעלט דעם חג שביעית, און פאר דעם ווייטער דאס א דעיט, די לא מספד בה הן טאר איך נישט זאגן קיין הספד און אוודאי נישט קיין תענית. דאס הייסט די בית ישרים האבן זיך געהארגעט מיט די חכמים וואס איז די הלכה ווען דארף איך מאכן שביעות? איז דאס אייביג אויף א זונטאג? אדער ניין עס קען פאלן פשוט ממחרת א שבת מיינסט זאגן די ערשטן טאג יום טוב דעם נעקסטן טאג און דעמאלטס הייב איך אן צו ציילן? ביי סיסי האט מען געהאלטן ממחרת א שבת מיינט אייביג אויף א זונטאג איך האב מיר געזאגט ניין ס'מיינט די טאג נאך יום טוב ערשטע טאג יום טוב פסח און דאס איז געווען די מחלוקת הין און צוריק און די מחלוקת האט זיך געשלעפט פונעם אכטן ביז נאך יום טוב פסח און פאר דעם זאגט די מגילת תענית דלא למיספד בהוי מ'זאל נישט מאכן קיין תענית אין דעם הייסט דאן נישט זאגן קיין הספד אין דעם און אוודאי נישט זאגן קיין און אוודאי נישט האבן קיין טענות. סאו אויף דעם זאגט די גמרא יעצט אמר מר. מריש י אחי דניסן, פון אנהייב ניסן האסטו פריער געזאגט אז טעם לייביי ביז צום אכטן איז תוקע מתמידה, האט מען אוועקגעשטעלט דעם קרבן תמיד און פארדעם די לעולם מספד טאר איך נישט האבן קיין הספד אויף יענע טעג. פרעגט די גמרא יעצט למה לי מריש י אחי, פארוואס דארפסטו זאגן פונעם ערשטן פון ניסן? וואס הייסט? די ווארט איז דאך ליימער גיי זאגן מיט תרי בניסן פונעם צווייטן ניסן ווייל וראש חודש גיי פאר יום טוב היא ועושה אז די מגילת תענית וויל מען זאגן אויף צייטן וואס האבן א יום טוב און פאר דעם דא שפעציעלע טעג און איך קען געוויסע זאכן נישט טון ווי למשל דא איך קען נישט געבן קיין הספד איך קען נישט פאסטן וואלסטו נאר געדארפט זאגן פונעם צווייטן ניסן ווייל די ערשטן טאג ניסן איז דאך ראש חודש ראש חודש איז דאך עניוועיס א מועד אוודאי קען איך נישט האבן קיין הספד קען איך נישט האבן קיין תעניתים איז דאך די מגילת תענית וויל מען דא עפעס ארויסברענגן וואס מען דארף זאגן פונעם צווייטן ביז צום אכטן ווייל די ערשטע איז ממילא אסור. אמר רב זאגט דער רב ניין לא נצרכו אלא לעשר יום שלפניו ושלפ זאגט די גמרא אז וואס איך וויל נאר אסר'ן קומען זאגט אז לא נצרכו אלא לעשר יום שלפניו די טאג פון פארדעם דאס איז די טאג וואס איך וויל דערצולייגן דאס הייסט נישט נאר פון ראש חודש ניסן אליינס איז אסור נאר דער טאג פארדעם כ ט אדר, יענער טאג איז אויכעט אסור, א טאג פארדעם איז אויכעט אסור, פארדעם זאג איך די ראש חודש פונעם ערשטן פון ניסן, הגם די ערשטן ניסן האט שוין א איסור פון זיך אליינס פון ראש חודש, וויל איך דא אבער צולייגן, און איך זאג דיר פונעם ערשטן, ווייל דאס מיינט אז דער טאג פארדעם איז אויכעט אסור. נו אויף דעם פרעגט די גמרא בשלפניו למה תיפק ליה, דהוה ליום שלפני ראש חודש? שקויעך. אויב זאגסט מעיבי די טאג פארדעם איז אסור, נו, א' איז דאך ראש חודש, אויב איז ער די טאג פארדעם איז דאך ווייטער אסור ממילא איז ווייטער, אויב דיין גאנצע חידוש וואס די קומסט מיר דא זאגן איז פשוט צו זאגן די טאג פארדעם, יא די טאג פארדעם איז אסור ממילא, וויבאלד ראש חודש איז דאך ראש חודש, איז די טאג פארדעם איז עניוועיס א טאג וואס איז אסור. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין ס'נישט אמת, ווייל ראש חודש דאורייתא היא, ודאורייתא לא באי חיזוק. די רייסער דארף נישט האבן קיין חיזוק, און פאר דעם זאלסטו וויסן ראש חודש אליינס וואלט נאר געווען די איסור אויף ראש חודש אליינס נישט די טאג פאר דעם, און וועגן דעם שטייט אין מגילת תענית פין א', ווייל וויבאלד ס'איז אמת וואלסטו נאר געקוקט אויף ראש חודש וואלט די טאג פאר דעם געווען מותר, אבער יעצט וואס איך שרייב דיך אין מגילת תענית פין א', אה, דאס הייסט דו האסט א חשיבות אויף א' אויך, נישט מצד ראש חודש נאר פאר דיך אליינס אויך. אה, יעצט אז דו מאכסט א חשוב'ן טאג דערפון, דארף איך צולייגן די טאג פארדעם אויך, און פאר דעם כ ט אדר איז טאקע אסור. לתניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, היום הוא מעלה הכתובים במגילת תענית לפני מלאחריים אסירים, שבתות וימים טובים היין אסירין, לפני מלאחריים מתירים. דווקא זיי זענען אסור, אבער פארדעם און נאכדעם זענען זיי מותר. איי לאמיר זיך פרעגן וואס איז די חילוק? און מה ההפרש בין זה לזה? וואס איז די חילוק צו מגילת תענית צו זאכן וואס זענען דאורייתא? תירוץ איז הלא ליה דברי תורה, שבת מיט יום טוב, זיי זענען דאך מצוה מן התורה, וועט דברי תורה אונז זוכן חיזוק, און פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן נאר יענע טאג איז אסור פאר דעם און נאכדעם איז אלעס אקעי. מה שאין כן אלו אלי מגילת תענית, דברי סופרים זענען דאך מדברי סופרים, ווי דברי סופרים צריכן חיזוק, און דברי סופרים דארף האבן חיזוק, פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, דער איסור הייבט זיך אן שוין פון א' ניסן, יא איך ווייס ראש חודש אבער איגנאר ראש חודש, ווייל איך וויל דיר זאגן יענע טאג האט א חשיבות פאר זיך אליינס אויך אלס מגילת תענית חשוב, און פאר דעם דער טאג פאר דעם וועט אויך זיין אן איסור, און פאר דעם וויבאלד ס'איז יעצט א דרבנן'דיגע טאג אויך, דארף עס האבן חיזוק, דאס מיינט צו זאגן מען דארף ווייזן די חשיבות פון דעם, איז פאר דעם זאגט ער הייב נישט אן א טאג פארדעם, געב אכטונג שוין די טאג פארדעם זאל זיין א איסור כדי זאלסטו געדענקן און זאלסט כאפן אה כ'קום יעצט צו א טאג וואס מטעם מגילת תענית האט עס א חשיבות, און פאר דעם זאלסטו וויסן וועט יעדער כאפן אפילו ס'נאר דרבנן איז דאס א חשוב'ן טאג, און פאר דעם שרייב איך די אלף, זיך צו דערמאנען זאלסטו וויסן אפילו די אלף האט א קדושה על זיך, ס'איז א מועד פאר זיך, נישט מטעם ראש חודש נאר מטעם דרבנן, און פאר דעם די טאג פארדעם זאלסטו שוין אכטונג געבן צו געדענקן און צו וויסן אז פונעם ערשטן טאג ביז צום אכטן איז דאס א שפעציעלן טאג מטעם מגילת תענית.